Бу якшәмбе, гыйнварның уналтысында бөек татар галиме Шиһабетдин Мәрҗәнинең тууына 204 ел тулды. Шул уңайдан ул җирләнгән Яңа татар зиратында аны искә алырга галимнәр, дин әһелләре һәм туганнары җыелды. Коръән аятьләрен, Мәрҗани исемен йөрткән, шунда хезмәт иткән мәчет шәкертләре укый. Бөек Татыр дин әһелен искә алуны Мәрҗани мәчете оештырган. Шиһабетдин хәзрәтебезнең Рухпакъ шәрифләренә, шулай ук аның балаларына да, барча балалар, гаилә әһелләренә дә Рухъ шәрифләрне багышладык, йә Раббым, яңайтма. Мин аны, бер яктан, аның варисы диеп тә үземне саныйм. Әлбәттә, аның варисларын, аның васыятларын үтәргә тырышабыз, мәчетне дә алып барырга, мәчетебездә мәдрәсәләр дә булсын, яшьләр белән дә эшләргә, картлар белән, яшүсмерләр белән дә эшләргә бөтен чараларыбызны оештырылган без. Алар белән мәдрәсәбез дә бар, курсларыбыз да бар, ятимнәр дә эшли. Ничек үзе Шихвәли Марҗани үз Гомерендә, яшәгәндә, эшне алып барган, шулай ук тырышабыз без дә алып барырга. Билгеле ки, Мәрҗани үзенең күпчелек хезмәтләрен гарәп телендә язган, моны ул барлык ислам дөньясы куллана алсын өчен эшләгән, бүгенгә кадәр күпчелек хезмәте өйрәнелмәгән, теле катлаулы. Кызганычка каршы, әле без тулысынча анын мирасын барлап, җентекләп өйрәндек дип әйтә алмыйбыз. Соңгы берничә елларда гына яңга яшь кадрлар барлыкка килде, гарәп телен яхшы белгән, фарсы телен яхшы белгән, ислам нигезләрен яхшы белгән, шулай ук тарихны яхшы белгән кадрлар. Менә алар үсеп киткәч, алар э, иншалла менә бу э, мирасны барлап, аны бүгенге э, укучыларга җиткерер дип уйлыйбыз. Мәрҗәнине искә алырга туганнары да килгән иде.

Мәрҗанинең кабере янында дога кылулар гына түгел, аны искә алу, бөек татар мәгърифәтчесен өйрәнү, мәңгеләштерү мәсьәләсен күтәрделәр. Мәсәлән, 2017 елда Мәрҗанинең кабер ташы өстеннән тулган ай юкка чыккан булган. Ни өчен тулган ай торган? Чөнки Габдулла Тукай әйткән, Тулган ай күк, балкып торган Шиһаб хәзрәт, дигән. Менә шушы шигырьгә таянып булса кирәк, аның ташында шушы балкып ай тулган ай тора иде. Ләкин, кызганычка каршы, менә 2017 нче елда шушы кабер ташына бераз реставрация ясалды һәм менә җәмәгатьчелек белән, галимнәр белән киңәшләшмичә, ул тулган айны бөтенләй алып атканнар да ярым ай куйганнар. Шушы ак төстә ярым ай. Бу инде, әлбәттә, зур хата иде, тарихи яктан хата. Чөнки менә тулган ай ул Шиһабетдин Мәрҗани символы иде. Һәм символ буларак ул торырга тиеш иде. Менә ярым айны карасак, шушы каберләр өстендә күп табарга мөмкин. Ә менә тулган ай берсендә дә юк. Фәкать менә Мәрҗани хәзрәттә генә иде ул. Тулган ай мәсьәләсендә тарихчыны дин әһелләре дә хуплап чыкты, кабер ташына тулган айны кайтарырга килештеләр. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.